आ भोरे से टमाटर के बान्हैत बान्हैत थाकि गेलियै ये। हम्म आ अखन धरि मे एतबी बान्हलियै ये। यो तऽ की भऽ गेलै कोनो ककरो से ज- रोज पर छियै कोनो ककरो से बोल लेबे की यऽ नहि, से अपन तऽ- खेती छै हम्म, से तऽ नहि छै बोनि ले कऽ हम्म बुझलियै ने एहिना अहाँ रसे रस बांधबै अहाँ नहि करू काम हम करै छियै हम कला कर हँ आराम से रहू अहाँ अहाँ सब भगवान- दुल्हा तऽ भगवान सबके देबे के चाही ए, भगवान हमरा एहन मानलकै जे एहन सुंदर कन्या देलकै हम्म, बुझलियै ने मन है अहाँके देखते रही कोनो काम नहि करे अहाँ खेतो में ठाढ़ रहै छियै ई टमाटर टमाटर ई जोत लागै छै अच्छा लगैया ने हँ ताहि दुआरे तऽ हम चलि अबैत रहै छी और तऽ अहाँके बाबूजी आ बुढ़वा तते काँय काँय करैत रहै छै छड़ाके नहि करे होइ छै छड़ाके नहि करे होइ छै चलू करू ये हँ बाप अहाँ जे देखे में सुंदर लागे छियै बड़ी सुंदर लागे छै देखे में हँ केहन यौ। रूप देलक विधाता मन होइए अहाँके श्यामलाल देखते रहे केहन रूप देलक विधाता मन होइए श्यामलाल अहाँके देखते रहे चुप हो ना कोई सुनते त की कहते कि दोनों साहेब उस फिल्म निकाले छै कि खेती में गीत ए गाबै छै लोग सुनते लोग की करते लोगों के एहन सुंदर बो होए के चाही कि एना टमाटर खेत संग संग जाए के चाही कि हम जब कुमार में नहिरा में रहियै हाँ। तो हमरा तो बाप रे छारा सब के लाइन रहते लागल सब कहते ये बुधनी तू कते सुंदर छही थोड़ा सा के लाइन रहला ना। लाइन रहते लागल तते छारा सब प्रपोज करते हाँ। ये बुधनी तू हमरा से प्यार कर हमरा से प्यार कर बहुते छड़ा से हमरा रहते लाइन लागल ए अहाँके हम्म। तऽ आब बिया भए गेल आब नहि ने छै लाइनमे कोइ नहीं अब तक लोग जनै छै कि बियाह शादी भ गेलै ने वएह तऽ उठ उठ के बुधनी डिबिया बार गे हमरा लाज होए गीत उठ सब उठ बाजै के बुधनी डिबिया बार गे श्यामलाल बाड़ी में ढुकलो

बुझलियै ने तऽ कखनो कखनो मन होइ छै एकरा ती छिबियो ली काल के लोक देखते तऽ की कहतै लोक की करतै? एकर सबके घर दुआर नहि छै खेते बात छै ए, बालो घर में अपना कनिया ले बैठे छै तऽ हम क्या दिना लोग एठना गेलियै देखै ले छोड़ू चुप ना लोक कनिया बड़वा लोग घर में बतियाइ छै अहाँ जे छी ने तऽ जहाँ तहाँ शुरू भऽ कऽ दैत रहै छी की कतौ शुरू कए देबै आदमी हमर छियै बुझलियै अनिया हमर कनिया एहन हीरोइन नहि छै तऽ हमरा कथी के टेंशन छै हमरा मन है हे अगर मैं हमर घर में नहीं रहतू अहाँ के ले जाके हम कुर्सी पर बैठा देतू माय तऽ माय अहाँ के बाबू बाबू तऽ देख नहि सकैया अहाँ के बहिन जी या हाँ। से तऽ हमरा नाक में दम पकड़ कोई कुछो नहीं करते अगर हमर बस घर में चलतू ना अहाँ के कुर्सी पर बैठा देतू आ भोरे सुट के एक लोटा पानी लाके अगरबत्ती लाके एकदम आरती उतरतू अहाँ के बुझलियै ने हाँ यौ कहै छै कहत कबीर सुनो सुबने खा आ श्याम लाल के इतना दिन बीत गया बहु का टांग नहीं देखा जो कोन कोन गीत अहाँके अबैया यौ अरे तोरी आवे छै कहियो कहियो की सुनू ने हाँ आइ हम एते देर से खेती में खड़ा छियै

रोद नहीं लागे हमरा टांग दुखा जे खार भेल भेल अहाँ के बाबू कहते कि हमर पुतौ केहन क के लेलिए ए बाबू कुछो बुझै छै ओ कुछो बुझतिए तऽ ओहि न रहतिए बाबू नहि बुझै छै आ घरे जाइ छै त अहाँ के बने कोटा भंसा उनसा कोनो काम नहीं क दैय ओ छौड़ी नहि बुझै छै ओ छौड़ी ससुरा जेतै ने हम तऽ कहै छै कहिया माय बियाह कए तऽ चलि जेतै ससुरा थोड़ी अपन

तऽ ग्राहक सबके ओटिया कऽ रखबै आ की कहै छै अहाँ देखैत रहब आ सबटा टमाटर के बेच लेबै खेतिए से खेतिए सेल कऽ हाँ देबै तो ओते देर से दुनू साहेबो मिल कऽ काम करै छी आ खते के बुढ़वा बुढ़िया ओ छौरी ए, कहलकै बुढ़वा कि- बुढ़िया की कहते बुढ़वा कहतनु क्या क्या करते गप नहीं छे सुनने ने बुढ़िया के सुनने छे बुझलिए ऐ ना हला करे छे हमरा तामस तते उठ गेल राति में बुढ़वा एते खोखी करे आ पानी मंगलक हम नहीं गेली देबे हाँ नहीं दियो रात को उठ के जते जाड़ है जे लोग का अपने आ जते उठ के पानी देल वही ना हला कर जे देखे जे ना आ जान का बुढ़वा के तरकारी में हम्म आ बहुते मिर्चाई धो देली यो। दे दिलिए बुढ़वा के गारा तारा लगले गोबर की नहीं लगले भोरे से पेट खराब हम डरे से नहीं बाई जी बुढ़वा मारे ले दौड़े छे ना तो हमरा पड़ी जो चुपचाप रहू ना घर के तो सीधा हम कह देबे बढ़िया से साइन कह देबे बढ़िया से सोच कर सबको हम्म बुझलिए ना हम्म

टमाटर स्वाहात नहीं खे एते दो- देर से हम खड़ा छी से हमरा बुझा गोड़ टूटल जाइए बैठू न बैठू अरिया पर चलू ना है एमे गम जंगल तो चलू अरे पे चलू बाप थाक गेले हमर बाबू हेगो बैठ बाबू माय बहुत माय माने छी हम अपना कनिया के बैठू गोड़ दुखा गेल हाँ बैठो अहाँ फिल्म उलिम लगा के एहिमे देखू अहाँ दवा देबै ने कोइटी दुखाल ऐठिन पूरा दुखाइए दुखाल ये बाप रे अहाँके लेल हम भरि दिन खेतीमे रहै छी हाँ कहियो हम बापके घरे खेती पथारी नहि देखने छलियै अहाँके खेतीमे जहिया से लेते से टमाटर रे तऽ कथी रे तऽ कथी रे एते काम करे पड़ैए हमरा आ हम नहि अबै तऽ होइबे नहि करत हाँ ठीके कहै छियै नहि हेतै दुखा गेलै कहू तऽ एतेक मानै छी एहन फूल सनक टांग दुखा गेलै हमर कनियाके बाप हम कते इज्जत करै छी अहाँके आँय? कहू तऽ एते माया करै छै तब दुखा गेलै एँ? एते मानै छियै अखनी जे देख लेतै अपना आरके घरमे वायरस खड़ा भए जायत अहाँ ठीक रहे ना अहाँ खाली नहीं बोलब हम पूरे अहाँके गुलाम छी अहाँ जहिना करब तहिना कहै छै जहिने हाँ हाँ तहिने हूँ हूँ आ जहिने अहाँ तहिने हम हूँ बुझलिए हमरा गांव में छोरी हाँ। सब हमर सहेली सब कहत रहे छै बहिना सब हां के बुधनी तोर घर वाला कते चिकन मिललो गे हम कहै छै कि हमर घर वाला हम कपड़ा लत्ता सब कुछ खींच दै छै सब काम कऽ दै छै हमरा कुछो नहि करऽ एगो बाबू भैया जुलुम केल के नोचानी हेगो बाबू भैया पहले पहले ससुरार गेलिए बैठल देलकै छितनी हमर माय नहीं तो हमर छोड़ा छोटका जे गेल रहे भै हमर ओ ओकरा हाँ आ लोटा में के पानि देलकै खाय ल देलकै सुथानी हे गो बाबू जमाई, भैया जमाई, केहन ससुराल जुलुम है? केलकै नोचानी हे गो बाबू भैया ओ छोड़ा खाइल नहि छोड़े में एते नहि मानै छै जते हम अहाँके मानै छी हमरा तऽ अहाँ बड्ड मानै हाँ छी। माय कहते छोड़े के मानै छै बेसी केकरा हम हाँ हम कोन अहाँके कम मानै छी हम देखै छी अहाँके पाछा पाछा लागल रहै छी दिन भर अहाँ आब कहूँ ओते बड्ड संपत्ति मानै मानू। छी बड्ड मानै छी बड्ड मानै छी अहाँके हम बड्ड मानै छियै हँ ए बुधनी हूँ अहाँ कते मानै छी कहू तऽ सुनू ने सब टमाटर जे फरते तऽ कहली ना बेच लेबै तऽ बेच लेबै एक रत्ती ने घर में जाए देबै हाँ। मेहनत करे छै एको टाइम देबै है ना सोरा के बेच लेबै बुढ़िया कतनो एबरी काहे काहे करते ने हुआ देबै बुढ़वा कथी है बुढ़ी बुढ़वा बोलत रहे छै कि हमेशा खेती में पहरा देबे हाँ करे छै दुनू से बौआ खते बुढ़िया ओकर बेटी ओकर बेटा कहलकै कि नहीं पूरा बेच लेबै सब बेच लिया उठा के बुझलिए अगर नहीं बुढ़िया टेरैया हम्म। तो सब लती में गरम पानी धा दियो

जंगल काट नंबर देबा भाग एते कले खा गेलिए बुझा जना के यहाँ के माई बेटा के बाप के दलिदर घुसल या देखियो ता कते सुंदर लागे छै की आ नहीं एते खेत में त इहो बुढ़वा ल जेते खाड़ के ना सब कमा लाल के ये बुढ़वा। चिया केना मुंह में लगाने छै ये

केहन एकटा के जनमैनी है कका लग से जा कह के कुत्ता लग से उठा के लायल कि कहती लग से उठा के लायल है ए सना मुंह में ठुस दली त हम कना के चिबे ती आधा निकले आधा आदमी लेखा नहीं खावैया माल गोरू लेखा खाइ छै कि हम कनी काट के खाइत रही होते प्रेम से खाइत रही हम हम एकदम तोता मैना ना है तो, तो, तो तू बेसी ठेल देली हम की करबे तोरा गली त रहै छ घुसल इने से तने खबे से नै ओतने- लोग पहिले अपना कनिया के कुन्नी कुन्नी कुछ खियाल दै छै तब अपने खाइ छै आ तोरा त अपने पेट ए भरा बा रहल छै एकर दिल तमसा गेलिए बैठू न बा एको बेर कहलिए कि अहाँ पहले खा लू तब हम खाएब अब अब अहाँ कहला पहला आप तमसाबियो ने हमर जान हमर प्राण तमसाबी ने तू तमसा जी सारा दुनिया बिगड़ जाए छै हमर एको बेर कहलिए कि अहाँ के एते देर से छिए भूख लागल रहैया अहाँ पहले खा लू आ हम अपना बेरा पूछबे अच्छा नहीं ऐसे किए। हम नहीं खेबे बाबू तू ही खैया पहिने की हम ऐसे नहीं खेबे पहले तोरा खिया देबो तब हम खेबे हेतै ना आर इसे आए जे सब तुरंते बनाई के कहत रहे छै करे छै कहियो ने कनिया है के चाहे तऽ एहन दुलारू हमर कनिया बहुत दुलारू छै एते माने छै एते दुलारू कनिया संसार में ककरो ने भेटतै हमर बहुओ देखे में कते सुंदर लागे छै बाप मन है जे एक बेर पीस ले ली गमे गमे के मरता बस है लोक सब है लोग की करते